Laṣel n ddunit ixef wis rebɛa. Adem iṭṭes netta d tmeṭṭut-is Ḥewwa, terfed s tadis tesɛa-d Kayin, dɣa tenna, Sɛiɣ-d argaz s Umeɣlal. Tesɛa-d daɣen gma-s Habil, Habil d ameksa n lmal amecṭuḥ, ma d Kayin ixeddem akal. Kra n lweqt mbeɛd, Kayin iqeddem i Umeɣlal lweɛda si lɣella i s-d-ifka wakal. Habil ula d netta iqeddem seg imenza n lmal-is amecṭuḥ yerna seg wid yesɛan tassemt. Ameɣlal iḥesseb Habil iqebl-d lweɛda-s, ma d Kayin ur t-iḥessib ara, ur d-iqbil ara lweɛda-s. Ayagi d ayen yesserfan Kayin, dɣa yexṣer wudem-is. Ameɣlal inna i Kayin, Acuɣer akka terfiḍ? Acuɣer akka yexṣer wudem-ik? Ma tweqmeḍ, ad tettwaqebleḍ, ma tesxesreḍ, atan ddnub igguni tawwurt. Ibɣa ad iḥkem deg-k, lameɛna kečč ɣleb-it. Kayin ihdeṛ i gma-s Habil. Mi llan di lexla, ikker Kayin ɣer gma-s Habil dɣa yenɣa-t. Ameɣlal inna i Kayin, Anda-t gma-k Habil? Irra-yas, Ur ẓriɣ ara, ɛni nekk d aɛessas n gma? Ameɣlal inna-yas, D acu akka i txedmeḍ? Idammen n gma-k ad d-ttuɣun seg wakal, ṣṣut-nsen yewweḍ-d ɣur-i, tura tettwaneɛleḍ. Akteṛ n lqaɛa-nni i yellin imi-s teswa idammen n gma-k i tettazzleḍ s ufus-ik. Ad txedmeḍ akal, lameɛna ur k-d-ittak ara lɣella-s. Ad tuɣaleḍ d lmenfi, ad tettmenṭareḍ di ddunit. Kayin inna i Umeɣlal, Lɛiqab-agi ẓẓay fell-i, ur t-zmireɣ ara. Atan tenfiḍ-iyi ass-agi si tmurt-agi, ad beɛdeɣ ɣef tmuɣli-k, ad uɣaleɣ d lmenfi, ad ttmenṭareɣ di ddunit. Win ara yi-d-imlalen, ad yi-ineɣ.

Kayin ibna yiwet n temdint isemma-yas Ḥanux s yisem n mmi-s. Ḥanux iǧǧa-d Ɛirad, Ɛirad iǧǧa-d Maḥuyayil, Maḥuyayil iǧǧa-d Matucayil, Matucayil iǧǧa-d Limix. Limix izweǧ netta d snat n tlawin, yiwet isem-is Ɛada, tayeḍ isem-is Ṣila. Ɛada tesɛa-d Yabal. D netta i d-iǧǧan wid i izedɣen deg iqiḍunen yerna kessen lmal. Gma-s isem-is Yuval, d netta i d-iǧǧan wid ikkaten snitra akked tjewwaqt. Sila ula d nettat tesɛa-d Tuval Kayin yellan d aḥeddad ixeddmen nnḥas d wuzzal. Tuval Kayin isɛa weltma-s isem-is Naɛama. Limix inna i tlawin-is, A Ɛada akked Ṣila, fkemt-iyi-d tameẓẓuɣt. A tilawin n Limix, ḥessemt-d i wayen akka ara ak-t-id-iniɣ. Nɣiɣ argaz imi ttwajerḥeɣ, nɣiɣ aqcic imi ttwaqerḥeɣ. Kayin as d-yuɣal d tar sebɛa n tikkal, ma d Limix sebɛa u sebɛin n tikkal. Adem iṭṭes daɣen akked tmeṭṭut-is, tesɛa-d aqcic, tsemma-yas Cit. Tenna, Illu yefka-yi-d dderya nniḍen, iɣrem-iyi-d Habil i yi-inɣa Kayin. Ula d Cit isɛa-d mmi-s isemma-yas Ɛanuc. Seg yimiren bdan ttaddren-d isem n Umeɣlal.